batengambane batengambane no mungazi muwarile mpo mungazi xipesi xa mesa tshama xipesi xa mina mubyini ku ni ta fika kwalani ya count me in maswi twa ni phuza yini xavani ti-drinks kwalani and then ni ta swi vona mahlweni leswi swin'wana ni khulume na yena mhani yaloye namuntlha ni nge ni n'wi disappoint-ile hayi i swi vutshila na yena ku hayi i swilo swa vavanuna ya tshama ni ma out-a sweswi no ya a ku na problem ni endla ni ta ta .

Se u suka ya kwini Baby anyway i te i ya majuteni so na mina ku na ni ri ti-girls party sweswiya girls party ya yini ka busy swa ku swi lava loko mi ni famba e-e hi ku loko u famba i- a va ni byeli khale so a ni va byeli ku ni nge swi koti cause mina u va te hi nga hambani se leswi wo famba ku ni siya ke se ni to vhenya kwala phatini nga maka sweswi we we yi fanele yi sala yi sala la yi hlayisa muti laniwani ni hlayisa hi muti lowu ta ti hlayisa muti lowani mara ta- mara hi swona swilo swa ku swo lava loko me ni famba ni ku ni ku byele yini loko me ni na se famba mi ni fanele ni fanele ni ri na xi mara swa ku tipulani ta ku nga ku ha ku tipulanapulana a sweswinyana i kha vona i khale tipulani mina ni swi tiva ku ri me a ni alini cos a ni mina va va te hi nga hambani se leswi wo yi fambaka u yi hambani na mina ke se ni to vhe ni no vhe ni ku ya is better ku ni hamba ni kha ni riveriwile tindhawu ko a ve ri ku na restaurant yin'wana hala ende ku heta na ti-swimming costume swa swa ku khida leswiya Hayi, ka bika swa a hi ni njhani a ni hleketa ku ti cancel ta byela ma outla ku a na hayi u vona u nga hayi leyi once n'wana hi ti tshamela laniwani cause mina wa va ti nga mana zan mara bebe ni va byelini ku ni le ku teni a ni ala ni me a ni na me va tiva swa ku ni le ku teni sweswinyana mina ta va senda message ni ku cancel a ni nge he yi yona no u to va byela ku a wu nge he yena u nge swi koti ta vona swa ku ta va byelisa ku yini va zi helo mina wa heta plus ku na tibele leti ti nga ti xavanyana la a hi ta tshama hi vona njhani mara na u swa ku ni tinga swi swi ta loko loko me ni ni ku na ku huma Ku ya ku u famba insiya kumbe na va tengamba. Problem ya vona ti boys la yi. Na mi anya vona ti Gani guys. advice Eh, now. mi kan ti advice ta ti guys. You want to advise to you more? Advice ta ti girls. babe. Ti advice, mi mi nyikana ti advice ta yini? Ina hi na byelana ku eh mfana u fane a ku khoma njhani na wehe n'wi khoma njhani na hi na byelana. Okay, mbyeli yin'we leyi va nga ku byela yona, mfana i fana command. yini mfana i fana khomiwa njhani Eh, mfana i fane i i n'wi swekela i tlhela i n'wi hlantswela ya sweswo swi we byi ri timbirhi ti timbirhi wansati wansati wa wa wa rhandziwa sweswo ha swi tiva sweswo hinkwenu ku munhu wa rhandziwa ene wansati a nga biwi Hala ku ba mani. A ni na ku ba munhu babe, no ku byela ti-advise leti hi ti kumaka hala hi ri kona. Wa u swi tivi wehe ku n'wansati a nga biwi. A ni ni ku byela swona swa ku na swi tiva ka babe na. Mara khale na khale swi tivani. Wa swi tiva ku n'wansati wa rhandziwa. Advise teto mi ti mi nyikanaka tona i ti-advise leto hi hanya na tona. A swi na swa serious nyana. Swi serious ngopfu babe. Ra leyi fika hi hlangane hinkwenu n'wana Na- vula leswi na n'wana vula Eh, na hina ha byela eh, n'wanuna wa nyikiwa mali leswi. Ti advice munhu ka bebe swa mbalo leswi mi ri yini masimu mi khoxini swa kona. Ni Swa swi ku khipa vanhwanyana. xevo. Mara mi khipa xevo handle. xixevo xa yini Marhaku ma tshama handle mara mi twa ti advi- ti advice ta ku vula ka tete. a hi Oh. vutisa sweswo bebe Ka mona hi nga helo. a hi fambi. A ya ha famba.